O haleluya, haleluya, haleluya. Akpe na Mawu la, kafukafu na Mawu. Adodoɖedzi na Mawu elabe gana be ŋkeke sia gava tu mi. O, dzinu adrelia ƒe ŋkeke gbãtɔ gava tu mí la, edzinu yiwo katã wɔ dɔ le míaƒe agbe me, a, wova yi la, le Mawu Etɔ, le Mawu Evi, le Mawu Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amena. Mawu ƒe amenuveve ta.

Mido dzidzɔ ɖe Yesu nu, o oh, aseye awo neɖi bobobo. Mido dzidzɔ ɖe Kristo nu, seye awo neɖi bobobo.

Zabalo kato shakale kanta mambrekendo sakolia kata alondere bakataya. Mawu ƒe amenuveve, Yehowa ƒe amegbɔnɔnɔ, Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, eya ŋutɔ ƒe yayra, eye le mía dzi, eye gana mí ŋusẽ yeye, ye na mí agbe yeye, ye tsɔ kekeli vavã de mía me. Papalon Jia Míbe nàxɔ dodoɖedzi. Míbe nàxɔ akpedada. Míbe nàxɔ kafukafu. Míbe nàxɔ dodoɖedzi, elabe wòe na míegale agbe egbea. Wòe fɔ mí ɖe agbeagbewo dome. Dzinu adewoe ƒe dɔ va yi, eye míege ɖe dzinu adrelia ƒe ŋkeke gbãtɔ me. Wò amenuveve, míedo to nu geɖewo me, gake asi ke nèkɔ da ɖe mía dzia, yee wɔ be mísu nu gbagbewo. Aƒenɔ be, Dzinu adrelia hã, esui miasui. Bubu Kafukafu eye mietsɔ nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbɔgbɔ kɔkɔe, va nava wɔ ƒe dɔ le ŋutia. Gbɔgbɔ kɔkɔe, va ɖe nya ɣaɣlawo me na mi. Gbɔgbɔ kɔkɔe, va kɔ ŋutifafa na mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔvi lɔlɔtɔ le ŋutia, míade ŋugble tso Daniel ƒe agbalẽ ta etɔ̃ ŋuti. Eye le Daniel ƒe agbalẽ ta etɔ̃ ya, míade ŋugble tso Yɛatso xɔ ame woame atɔ̃ ŋuti eye gbãtɔe nye efia Nebukadnezar. Evelia nye efia ƒe ŋutimeawo eye woke nye nutsolawo eye etɔ̃lia, enelia, atɔ̃lia nye Abednego, Sadrak, Meshak. Nya ka nya la dzi bia gblɔ na mi? Wobe fia eli legba Eli ye ŋutɔ ƒe Mawu. Eye wobe ame sia ame ke le eƒe kpɔkplɔ te la, ele be wòde ta agu na Mawu yi ke Eli. Gbãtɔ ma bia wobe Nebukadnezar, Eli legba, be ame yiwo katã le eƒe kpɔkplɔ tea, ame sia ame ke le be nede ta agu na legba ne nye be kpee aɖi. Nenye be gamea su woade ta agua, woade ta agu. Ne ame ɖe ado gbe ɖa, nedo gbe ɖa na yeƒe Mawu yi ke li. Amegã yi ke wòhã nenye, teƒe yi ke wòhã nele, ame yiwo le teo ɖe, Mawu ka yi wosubɔna? Wosubɔna Mawu yi ke nye tɔwoa? Mawu yi ke nedena ta aguna ɖe eye wosubɔna. Mawu kae? Mawu yi woli da ɖi alo Mawu yi ke le eɖokui si, Mawu yi ke dzɔ, Mawu yi ke me wò eya subɔm nèlea alo yi ke amegbetɔ ɖe li da ɖia eya subɔm nèlea? Wona nutsotso fia la be ɖekakpui woame etɔ̃ ɖe li. Woyɔnɛ be Abednego, Sadrak, Mesak, efia ŋutɔ ekɔŋkɔ na wo. Wokɔ nutsotso akɔ yi na wo be, Ao, yewomeka ɖe edzi be, yemeka ɖe edzi be ŋutsuvi sia wa ne kpee aɖi o, be yemade ta agu na eƒe legba ado gbe ɖa oa? Ao, yemeka ɖe edzi o. Nutsotsoa le vavam, le vavam. Fifia wodo kpozɔ be ame yi ke made ta agu o koa, ele be woatso ta le eŋu alo alé dze edzo me. Eku ke wòaku. Woɖe gbe ƒã tso fia la ŋuti, fia ƒe gbeƒãɖeɖee ma. ale be ɖekakpuiwo gblɔ be yewo yudatɔ yewo nye yomede atagu na nu yi ke woli o enu yi ke li mavɔ mavɔ womekpɔa kple ŋku o vɔ le ƒe dɔwɔm yewo yɔna be mawua zebauta ya ko ye yewoade tagu na gake efia nebukadnezar ƒe legba ma ya ɖe yewomade tagu nɛ o meka edena tagu na Megale wo biam be kae subɔna. Ekpee ɖi ɖevi yɔ gbe be ma de ta agu. Ŋutsu sesẽ kaletɔ yɔ yewo wɔ dɔ me sia me kpɔna woƒe dɔ wɔ eye woʋana nuwoa. Be ma de ta agu la be Yuda tɔ yɔ nye. Ewo ɖe meka tɔe le nye. Yesu vi ma de ta agu na ekpe kple atsi o. Yesu tɔ. Ame yi ke be Yesu nye yi tɔa, made ta agu na ʋedu aɖeke o. Made ta agu na atsi aɖeke o. Enumakpea ɖi womewɔe o la, wolé wo kɔ yi fia la gbɔ. Efia be ŋusẽ le esi yeate ŋu aɖe asi le wo ŋu nenye be kpea ɖi wode ta agu. Ɖekadzia woɖo eŋu na fia la be, Efia, nenɔ agbe tegbee. Ne kpea ɖi, yewomede ta agu o, eye yewomedo gbe ɖa na eƒe Mawua, nenye be yewowu yewo alo wode yewo dzo kpua me, yewonye be Mawu aɖe yewo. Ke nenye be Mawu maɖe yewoa, yiƒe legbawo ya yewomade ta agu ne egbe etsɔ o. Gake wonya be yewoƒe Mawua le yewo ɖe ge. Fia la be se, ekpea ɖi, womede ta go. Wokplɔ wo, kɔ yi ɖe tsokpo la me, wodo tsoa, do tsoa, wode wo me. Le xexlẽme bla evevɔ nelia kɔ yi ale gbɔgblɔ be, tete fia Nebukadnezar ƒe nu ku eye wòtso zi ɖeka kpla gblɔ na eƒe aɖaŋudelawo bena, Ɖe menye ŋutsu etɔ̃e mebla tsɔ ƒu gbe ɖe dua me oa? Woɖo nu nɛ. Woɖo nu gblɔ na fia la bena, Ẽ, fia. Exɔ dzi gblɔ bena, Kpɔ ɖa, mele ŋutsu ene kpɔm, tatsu le wo nu, eye wole tsatsam le dzoa me eye womexɔ abi o. Enelia ƒe nɔnɔme le abe mawuwo ƒe vi, mawuwo vi tɔ ene. nɔnɔme ke le ame enelia si eye wolé wo de dzokpɔa me, wole kafukafuha dzim na Mawua eye wole Mawu dom ɖe dzi le subɔmea, nya kae dzɔ? Ɖela Yesu Kristo ŋutɔ, Amegbetɔ Vi la ŋutɔ ɖiɖi ɖe wo dome la, ebe yekpɔ ame enelia la abe Mawuwo ƒe Mawu, Mawuwo ƒe Vi, ɛ̃, Mawuwo Vi, ene le dzokpo la me kpli wo eka tso le wo nu wɔme subɔ na mawu wɔme tsɔ wɔ agbe na mawu matsi tso ɖeke me o matsi tɔ ɖeke me o matsi atso aɖeke me o matsi gbegblẽ ƒe aɖeke o elabe eku ɖe aƒetɔ la nu Etsɔ wò susu da ɖe Aƒetɔ la dzi. Eyata Mawu aɖe wò le evɔ̃ ɖesiaɖe me. Mawu aɖe wò le gbegblẽ ɖesiaɖe me. Mede akpe na Mawu be wò hã àsubɔ Mawu le dzinu adrelia sia me. Eye dzinu adrelia sia ƒe subɔsubɔa atsɔ agbe atsɔ ame nu eve, atsɔ yayra, atsɔ ŋutikɔkɔe aƒo ɖe wò agbe me. Elabe ame sia ame ke de ta agu na Mawua, enɔna dedie. Medo gbe ɖa be dzinu adre sia nehe ame nu eve, nehe yayra, nehe ŋutifafa ade wò agbe me. Mebe kpɔ ɖa, ɣeyiɣi ɖe sia ɖe

edɔ sia dɔ yi ke wɔ gena la, medo gbe ɖa be Aƒetɔ la nege ɖe eme na wò, eye wòatsɔ ŋutifafa kple ablɔɖe Yahweh neyi kpli wò, ewɔ mavɔ le wò ze me na wò, amɔ mavɔ le amɔ ze me o, ebli mavɔ le bli va dzi o, ega mavɔ le gadzraɖoƒe o, etsi mavɔ le tsidzɔƒe o, lãmesẽ nanye tɔwò, wò kple viwò mianɔ dedie, wò kple srɔ̃wò mianɔ dedie. Nusianu yi ke dzim nèle le dzinu ya me. Viwo neva nɔ le agbɔsɔsɔ me. Esrɔ̃ɖeɖe neva nɔ le agbɔsɔsɔ me. Dɔkpɔmɔnu yeyewo neva nɔ le agbɔsɔsɔ me. Suku yeyewo yiyi neva nɔ le agbɔsɔsɔ me. Mènya be Mawue nye ema o? Neɖe eƒe ŋutikɔkɔe ɖe go. Neɖe eƒe amenuveve kple eƒe yayra ɖe go na wò. Ŋdi ya yayrae nye tɔwò. Amenuveve ɖe gbabla wò le dzinu ya me. Kpɔ ɖa, àdo kekeli yeye. Mebe tso sia tso nezu fafa na wò. ne zu Mawu ƒe ŋutikɔkɔe na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu ne yra wò le ŋdi ya, eye wòado agbogbo ɖe dziwò. Aƒetɔ ƒe ŋutifafa, Aƒetɔ ƒe ŋusẽ kple eƒe amegbɔnɔnɔ nanɔ kple wò. Dɔlawo nakplɔ wò fisiafi ke yi ge nèle dzi mía me. Dɔlawo nanɔ ŋgɔ na wò. Nu yiwo katã ɖu ge na la nenɔ Kristo ƒe ʋu me. Woyra wò tɔxɛ. Amenuveve nedze gbɔ anɔ lãmesẽ me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le Mawu Etɔ, le Mawu Evi kple Gbɔgbɔ Kɔe la ƒe ŋkɔ me, amen.